fiber, fiber huwa il-cable, right, li jaqgħad dipartimenti ma' flimkien, konna mhm. bdejna daħħalna l-email, mhm. eh, kodda milna il-qafas biex u testjajna l-internet, mhm. eh, konna eh, bdejna bil-program ta' l-informatika fl-edukazzjoni, konna bdejna nartikulaw il-leġislazzjonijiet, U konna nivviġwalizzaw issa dak kif sa mmexxu dawk is-sistemi li kienu back office, right? Kif sa nġibuhom il-qoddim biex il-pubbliku, right, mill-computer, mill-mobile, and whatever, ikun jista' jinteraktja magħhom. Konna wasalna f'dak l-istadju. Però mbagħad daħal Sant? Mbagħad daħal kien hemm tibdila fil-amministrazzjoni. U Sant kellu mm, għandu viżjoni differenti, stil differenti wkoll mill ispjegajt li ta' kif jamministra. Kien iktar Ara, jiena. Aħres li il-mikro mill-makro. Jiena kelli fuq l-informatika. fuq l-informatika. Jena kelli l-privileġġ li naħdem u naħdem fil-viċin ma' Alfred Sant. Ehm, u għandi rispett trement ehm, u naħseb għadha mit-traċedji li ġrala dal-pajis hija li Alfred Sant eh, ġralu li ġralu. Għax naħseb. Ġifieri li ma tħallix ikompli. Iva, għax kif. Imexxi għal dawk is-sentej l Għax naħseb kieku Malta l-lum hija differenti. Għattajjeb. Ehm, kif kienet tkun aħjar Malta taħt Sant? Li kieku Sant ħalla jagħmel ix-xogħol li kellu jagħmel. Alfred Sant, fl-opinjoni tiegħi dejjem, eh, kellu l-kuraġġ eh, biex juhu id-deċiżjonijiet eh, diffiċli li dal-pajjiż baqa' jipposponi u jipposponi u jipposponi hmm. u kellu l-kuraġġ li jneħħi jew li jkun id soda fil-partit tiegħu li ma jħallix kontinwazzjoni ta' meta titbiddel l-amministrazzjoni jittajjar kulħadd. Okay? Kellu l-kuraġġ. Issa, jiena bidlet l-amministrazzjoni, bla bla bla, u l-ewwel darba li tqajt mal-Fritzant kienet fit-19 ta' Deċembru

Assumejt li dik tkun il-konsegwenza ta' bidla. U kelli jobs lajnjati. Kelli jobs lajnjati. And I was just uh, waiting my time biex nara, meta nara, etc. Eh, Waħda kienet l-Indija, eh, kien rekomandani JVT, u l-oħra kienet ma' grupp kbir, ma' grupp kbir għaw Malta li kellu ferrat internazzjonali. Fis-satax ta' Diċembru, actually l-ġurnata ta' qabel, ċempi li ġo Grima li kien il-kap ta' ċivil, u għal isma għamel terms of reference, għal riforma tal-jew modernizzazzjoni l-kelma kienet tal-korp tal-pulizija. Little, little did I know. U għamiltom għat, u għamiltom ċertu għek għatos. Għalli min juħodom daw vera jibelaw l-assajment, you know. L-għada fil-għodu ċemplu li 19th, 19th, 19 December, l li smandik meeting ma' ġaw grima ma' l-Prim Ministru fissa tajt ta' għal osinar, Prim Ministru, anyway, għamorte. Għarfetzant, għalli rridek tamel, għalli dawn intamiltom u terms of reference, għatlu iva, għalli rridek, għalli rridek tamilom, rridek tamel dal-studio, l-fair enough, għalli għandek għaxar tijiem.

Għatlu, għatlu le, għatlu ħaġa waħda biss nsaqsik, għatlu, għatlu ma working days, għatlu l-inqas il-Christmas u New Year's li kienu f'nofs il-ġimgħa, għatlu I can enjoy them. So barra bid-daqq. U faċar tim għamiltu, konna jiena u konsulent eh, barrani, Robert Silver, li għandi għafna rispet lek. U bingo, fl-10 tiem, jisux l-erba ta' għal-ofsunar tal-10 ġurnata bat neħkast li għedha rapport. Xi jumejn wara ċempel li ġo grima, għalli l-Prim Ministru tiltaqa' tiltaqa' tiltaqa' miegħek għatta orajt Mela, għaw, mis-sentenza jena t-għodof mux ferħan. Inti, inti għasmet li dakin xie test biex jistajr li ma fallejt. Ma kienx ta' għax jena meta mort wara li tbiddel il-gvern jena saqsejt għal-meeting biex nirringrazzjaħ. Għax wara fiduċa fija u kbirt dak is-sentej. Għax, meta tkun qed tirrapporta kollha nittifela minn kemm kelli 31, ma nafx kemm kelli. Meta taħdem direttament ma' Prim Ministru, taħdem taħdem fuq matrix kompletament, kompletament differenti, you know. Umort nirringrazzjaħ u għall-isma għallim mux saqsejtu ma sort of għallim ma konċ nafek Qal li waħda mill-affarijiet qal li vera nirrispetta l-Joe Green, qal li introduċini miegħek. Pero at that point in time, jien ħsibt li kien testa. Ħsibt, ħsibt, kolla li aħna li kien, ħsibna li kien, li kien, li kien test. Insomma, mort, u eh, Alfred Sant kien eh, super positive. Right? U sinti tistaw timmaġinaw il-release ta' tension u dawn l-affarijiet kollha, eccetera. Mbagħad għajjat il-kbarat tal-pulizija, again, faħħar ir-rapport. U fil-parlament, naħseb kien għan poġġu fuq il-mejda tal-parlament, kien faħħru, faħħar lili u dawn l-affarijiet kollha. U hemmhekk iddeċidejt li nitlaq. Xinat tajjeb, mela qatt ma rrid nitlaq b'dan bil-bejn saqajja. Right, ma kellix għalfejn, ma xsibx li kelli kelli eh, Alfred Missu kienu jarni inkompetenti, pero jena eh, eh, ma rridx nitlaq b'dembi bej saqajja. So, meta ħriġt jisni fuq l-idejn, ha, għaddeċedejt li nuħu l-offerta li mmur naħdem l-Indja. U xieġa meta jien wara da kollu, ċempiltu l-ġo grima Għax JVT, eh, Joe Tabone, kien għalli sma għalli għaw mux holiday. Għalli tkun fil-hotel, ehm, dur il-kantun jara s-sib nismejtin. Għalli li maridek xtamil tiġi u titlaq li wara t-lettijiem għax jina t-impoġi jismi biex biex timxi. ċempejt il-qba, kon determinat li mmur ġifiri għax ehm, ehm, kienet avventura li rrit namel, ma konċ puntat nizar, ma konċ mizzawieċ, ma kellix relationship, kon determinat li mmur.

Għallan, għallan, għallan, il-Prim Ministru ta' għattu għamel int, għatlu ma jinsejjer. U għas ta' minuta iċempilli, iċempilli, Dr. Sant, għalli, kallimni Mr. Grima, għalli, għalli għajli fuq di l-opportunità, spiegħajtlu, għalli ma ta' xogħol ma tistax tagħmlu għaw. Għalli għandek ħarfejn mu tagħmlu l-Indja, għatlu għan suffrins ma noqgħodx.

Pero rispett jgħidulek, good job, if you do a good job jgħidlek, musa jiddeja, if you do a bad job, musa jiddeja. Lanqas, ġifiri, I had a, jina kelli ċellenz, kelli relazzjoni. X'talent minn Alfred Sant? Laqqas tal-lim tant kemm tal-lim ta' affarijiet, you know, kemm mill-valuri tiegħu, kemm mill-esperjenza li kelli, kemm qed taħdem qrib ma' Prim Ministru kbirt, ħa ngħidilek. Kbir. Xint kont għadek pjuttost zazuħ. Sirt raġel.
Kbir. Dak l-istress.
Kbir, kbir. Dak l-istress u l-esperienzi. Mela, tlaqna?